Mir wësse wéi vill Wunnenge gebraucht ginn hei am Land. Hei ginn awer elo massiv virun allem Büroe gebaut a Luxuswunnengen, keng Wunnengen déi fir normal Leit hei zu Lëtzebuerg bezuelbar sinn, keng Wunnenge fir Famillen. An doduerjer entsteet natierlech och immens vill Trafic. well eben immens vill Büroen hei sinn, dat heescht d'Leit kommen heihinner schaffen, se schaffen net do wou se wunnen, doduercher hu mer Trafic, den Trafic gëtt nach doduercher verstärkt, datt mer den neie Mega-Auchan kréien, den Auchan dee soll hei dräimol méi grouss gi wéi den Auchan um Kierchbierg, doduercher gi geschätzt, datt ronn 11 Millioune Clienten am Joer heihinner komme sollen, dat wäert och nach weiderhin Trafic generéieren an alles dat ass fir eis wierklech symbolesch dofir, datt hei eng

Den Eric Lux an de Flavio Becca hunn den Olosfund gegrënnt, deem de praktesch de ganze Ban de Gaasperech gehéiert. Dee Fong, wéi der op deem Panneau hannert mer gesitt, huet eng Valeur vun iwwer 668 Milliounen Euro. E kritt all Joers bal 3 Milliounen Euro u Revenu u Loyer, u Revenu locatif u Loyer eran an e bezilt dorobber, Null Euro Steieren. E bezilt just eng Taxe d'abonnement vun 0,01 Prozent, wat op 27.000 Euro, 868 Euro, erauskënnt. Wann Dir an ech géifen 3 Milliounen Euro erakréien, da géife mir dorobber 42 Prozent Steiere bezuelen. An zwar direkt, net an 10 Joer, net an 20 Joer, mee direkt bei der nächster Steiererklärung. Déi Här Rebecca an déi Häre Lux, déi kënnen effektiv, wa se, si hunn déi. Loyer elo gebunkert an hire Fongen, wa si déi Sue vläicht an 20 Joer eraushëllen, da musse se vläicht enker Steieren drop bezuelen, mee mir wëssen net wéi vill. An haaptsächlech kommen déi Steieren dann vill ze vill spéit, well mir brauchen déi Suen elo. Mir brauchen déi Sue fir Crèchen ze bauen, mir brauchen déi Sue fir Logement ze bauen, mir brauchen déi Sue fir Tramslinnen ze bauen, an zwar haut, dëst Joer, net an 20 Joer. Wann Dir, wann de Staat et erlaabt, dass Individue wéi de Flavio Becca, wéi den Eric Lux, wéi d'Gebridder Giorgetti extrem vill Lännereie konzentréieren an do decidéieren, ween doranner däerf wunne goen, ganz Quartieren, he, decidéieren, ween doranner dierf wunne goen, zu wat fir engem Loyer, wat fir ee Loyer se bezuelen, wat fir eng Gewerben do ugesidelt ginn, ewéi d'Transportpolitik do ausgesäit, da kann de Staat keng sozial Logementspolitik maachen an e kann och keng ëmweltfrëndlech Transportpolitik maachen, well den Investor einfach um längeren Hiewel sëtzt. A mir sinn, mir sinn dofir der Meenung, datt déi Produite mussen ofgeschaaft sinn, well se weder ëmweltpolitesch nach vum Urbanismus hier iergendeppes bréngen. Mir schloen eng Logementspolitik vir, wou d'ëffentlech Hand vill méi staark implizéiert dran ass, sief et direkt iwwer de Stat selwer, sief et och iwwer de Fonds de compensation, wou eis Pensiounsgelder dra sinn, wou am Moment op de Bourssen domadder spekuléiert gëtt. Mir sinn dofir, datt manner oder net méi op de Bourssen domadder spekuléiert gëtt, mee datt déi Suen notamment zu Lëtzebuerg an ëffentlech Immobilieprojeten ugeluecht ginn, an nei Quartieren, déi gebaut ginn, déi ekologesch sinn, déi sozial divers sinn, wou och Geschäfter sinn, wou d'Leit kënnen direkt zu Fouss dohinner goen an net musse mam Auto kilometerwäit an en Auchan fueren. Fir esou eng Logementspolitik si mer, wou d'ëffentlech Hand d'Reegele virbestëmmt, wou privat Leit och eng Roll dran ze spillen hunn, awer net eng bestëmmend Roll.